Ya, ago nusrɔ̃lawo, miawoe zɔ va Eʋɛ Global Multimedia ƒe yaŋalɔ̃wo dzi eye nusɔsrɔ̃ yi wɔm míelea, abe mienya do ŋgɔa, míeyɔnɛ be eƒe Language Clinic. Le eƒe Language Clinic, fifia míagbagba dze míasrɔ̃ míaƒe míadegbe evegbe ƒe ŋɔŋlɔdzesiwo, eyiwo wotsɔ wɔna nya, eye wowɔna nyakɔsɔkɔsɔwo kple nyagbewoe. Míedo ŋgɔ míesrɔ̃ nu le ŋɔŋlɔdzesiawo ŋu. Ke hafi míayi dzia, míaga ato ŋɔŋlɔ dzesiawo me. Ŋɔŋlɔ dzesiwo abe ale míegblɔe do ŋgɔa, wonye woame blaetɔ̃. Ke be makpe ɖe mia ŋua, míato wo me ze ɖeka. Ke míakpɔ ŋɔŋlɔ dzesiwo. A. B.

ŋu o. Ɔ. Ƒ. Ʋr. S. T. U. V. Ʋ. W. Y. Z. Ya, woawoe nye nu yiwo míesrɔ̃ do ŋgɔ míaƒe ŋɔŋlɔ dzesiawo. Ke be míedi be míayi dzi míakpɔ ŋɔŋlɔ dzesiawo ƒe mamawo. Ŋɔŋlɔ dzesiwo ƒe mamawo. Ne míbe ŋɔŋlɔ dzesiwo ƒe mamawoa, efia be ale yi wodona le míaƒe nu me, ale yi ŋɔŋlɔ dzesiawo dona le míaƒe nu me. Le eŋegbemea, gbã ame aɖewo gblɔ be wonye ablɔɖe gbeɖiɖiwo kple xaxa gbeɖiɖiwo ko. Ke fifia dzesi ɖe fia be gbeɖiɖia ɖewoa womexixana loo alo wodona le wo ɖokui si faa o. Wodona vie gaxixana. Eya ta míema míaƒe ablɔ. míaƒe ŋɔŋlɔdzesiwo ɖe mama woame etɔ̃ me. Mamawoe nye, ablɔɖe gbeɖiɖiwo, xaxa gbeɖiɖiwo, eye etɔ̃lia nye vedomesi gbeɖiɖiwo. Aha, ke fifia míadze agbagba eye míawɔ gbeɖiɖiawo. Eye ne míwɔ gbe ɖiɖiawoa, malé to ɖe ale yi wodii ŋu eye mava de dzesi wo le nusɔsrɔ̃a ƒe nuwo ŋu. Ke míakpɔ ablɔɖe gbe ɖiɖiwo. Ablɔɖe gbe ɖiɖiwo le eŋegbe me wonye adre alo adre. Ke míayɔ wo ɖo to nase a, e, ẽ, i, o, ɔ, u. Woawoe nye ablɔɖe gbeɖiɖiwo. Ke míakpɔ xaxa gbeɖiɖiwo. Woawoe nye b, d, ɖ.

Ŋu, ŋu, zzz. Míakpɔ be le xaxagbeɖiɖiwo yɔyɔ mea, ewɔ abe e, nyayɔyɔa xixa ɖe míaƒe nume ƒe akpa ɖe, ke míava de dzesi akpawo emegbe. Etɔ̃lia, vedomesi gbeɖiɖiwo. Woawo nye woame eve. Woawoe nye ŋu. we, ye, we, ye. Ta ne míekpɔ gbeɖiɖiawo ƒe mamawo agbã míakpɔ be ablɔɖe gbeɖiɖiwo wodo faa le míaƒe nu me. Le dodomea, míakpɔ be ŋu koe do tso abe ŋɔti me wòdo tso ene. Mamlɛawo yiwo nye xaxa gbeɖiɖia, wo katã míakpɔ be míaƒe aya Ƒe yia ƒe toƒea exexa vie hafi gbeɖiɖia do go. Ke vedome si gbeɖiɖi wɔa, míakpɔ be ex eɖe e wu ewa abe exexa vie míeɖe asi le eŋu wòdo go eye y hã nenema ke ta míade dzesi be Ŋɔŋlɔ dzesiwo le eŋegbe mea, míate ŋu ama wo ɖe ablɔɖegbeɖiɖiwo, xaxagbeɖiɖiwo kple vedomesĩgbeɖiɖiwo me. Meka ɖe edzi be àdze agbagba eye àto nu yewo me. eye nànya vovototoawo. Be ne míedze nyawo wɔwɔ gɔmea, àte ŋu aƒo ƒu wo eye nàwɔ wo bɔbɔe. Ɖo ŋku dzi be e míaƒe nusrɔ̃ƒe yae nye eƒe Language Clinic le eƒe Global Multimedia ƒe yaʋalãwo dzi. Ɖo ŋku dzi be xegbee xedona ame aɖeke metsɔna mia si fiana ede du me o. Akpe na mi, mekaɖedzi miadze agbagba eye mia asrɔ̃ nu yawo be nyawo wɔwɔa nava nɔ bɔbɔe na mi. Akpe.